Kabisa. Ũhoro mũnene tũkĩrĩ naguo nĩ atĩ mũtumia ũrĩa warĩ wa mbere wa mũtigairĩ The Legend, tũmwĩtaga The Goat himself, John Di Mathew, rĩtwa rĩake oĩkaine ta Sarafina De Mathew, ũhoro ũrĩa ũratũkinyĩra na ngwĩciria maya nĩ mohoro ma hi na hi, ũratuĩka ũngĩkona mwacemania barabara ndũkanae kũmũgeithia tondũ wamũgeithia nĩ ũkwĩyarĩria. Kũratuĩka mũndũ ũgwĩtwo Sarafina De Mathew ngeithi ciake augaga ũmũtũ... ũratũmĩra inooro ndekwenda ngeithi na gũkũ barabara-inĩ ici professor aruta kũ thikĩrĩria haha rũcinĩ rwa ũmũthĩ Sarafina de Mathew nĩ akorirwo agĩthiĩ mũtambo-inĩ wake wa Facebook na agĩkorwo agĩtiga ndũmĩrĩri ĩ haha nĩ ngũgũthomera thikĩrĩria by the way ukiwahi patana na mimi usiai kosa kunisalimia agĩtheka mũno gũtũnyũrũria arĩa tũmũgeithagia akaga kũgeithĩka ndanatigĩra hau nĩ athire na mbere

watu thanks now you know e, watu ndio mari mũndũ ũgwĩtwo mangi wa mamu agĩkorwo akĩhũra ũhoro ũcio mũkonde na akiuga uh, very true sarafina damathio nĩ agĩũkire agĩcokeria mũndũ ũgwĩtwo gilbert na akĩmwĩra ũũ hei hujai ni sarimia ni karenga aki mũndũ ũgwĩtwo gilbert akĩmũcokeria akĩmwĩra atĩrĩrĩ yani for real hukubuki anyway it is Okay. Mũndũ ũgwĩtwo Wambua Mũtune nake ndanatigwo na thutha agĩũkire akĩmwĩra atĩrĩrĩ, we unarenga uh, watu nĩ gũkĩonania mũndũ ũgwĩtwo Sarafina the Matthew ũkanamũgeithia wamuona na gũkũ barabara-inĩ. Mũndũ ũgwĩtwo Grace Kĩmũyũ nake nĩ agĩũkire akiuga atĩrĩrĩ, wewe nilikusalimia hata hukuangalia eh, wacha kutudanganya. No Akenya magĩthiĩte na mbere gũkiuga ũrĩa eh, mũtumia ũyũ ũhoro mũnene atakĩgeithĩkaga. Mũndũ ũgwĩtwo Nduta arĩ akĩhinga nake akiugire atĩrĩrĩ eh, beautiful mama and by the way umeji maintain look younger every day arakiuga mũndũ ũgĩtwo Sarafina Demanzio nĩ ũhoro mũnene nĩ mweri ũrĩ kĩmakia nĩ athiĩte na mbere na kwĩmenyerera arehũrithia riũa na gũkũ barabara mũndũ ũgwĩtwo Mwangi Godfrey onake nĩ onire atĩ nĩ ũhoro mũnene na akĩmwĩra atĩrĩrĩ nĩ ngũthoma ici ti ciugo cia profesa mimi atawacha salamu no nginya tũkaria igĩrĩ one kana no mateithanie ũcio nĩguo ũhoro mũnene nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũtwĩroreire haha profesa wa mehemehe QBE harĩa tũkiugaga nĩ ũhoro mũnene we ũtaraikĩte no wega wĩke ũguo ũhoro ũcio wa kũraika na gũcĩa tũrauga nĩ ngatho tũgagĩcoka tũgakiuga mũtwarĩrie